שקויעך פארן צוריק קומען צו נאך א שמועס, כ'וויל היינט אביסל ארום רעדן וועגן עמאושענס, און בפרט די עמאושען פון כעס, ענגער, וואס איז מיך בייגעפאלן וועגן די וואכעדיגע סדר הייבט זיך אן, די אייבערשטער זאגט פאר משה אז פנחס האט איז געווען הישב את חמתי, און אוועקגענומען מיין צארן, כעס, ענגער, איז נישט קיין זאך וואס מען עקספלארט אלס א יוטיליטי. ביי אידן ווייסט מען אז קאלאקויעס כולי עבודה ועבודה זרה און שלום בית קאונסלינג ווייסט מען אז מען טאר קיינמאל נישט זיין אויפגערעגט. און חינוך קלאסן ווייסט מען אז מען טאר קיינמאל נישט זיין אויפגערעגט. אין קאוטשינג און ביזנעס ווייסט מען אז מ'דארט מ'טאר קיינמאל נישט זיין אויפגערעגט, סאו מ'רעדט נישט דערפון. באט זיין כעס האט א יוטיליטי. ווען נישט וואלט עס די אייבערשטער נישט געמאכט און די אייבערשטער וואלט עס אונז נישט געגעבן. די אייבערשטער געבט אונז נישט עפעס וואס האט נישט קיין נוצן. כעס האט א נוצן. ס'האט א פוינט. און ס'ווערט אראפגעברענגט אז דאס וואס ס'שטייט אז כל הכועס כאילו היא עובד עבודה זרה, ס'איז נישט פשט אז די כעס אליינס איז איז איז די די עקשאן פון כעס איז עובד איז איז אן עבודה זרה, ס'איז וואס ס'ברענגט צו מ'זאל זיין אין כעס, וואס דאס איז גאווה, האסט מיך יו הערט מיי פילינגס, האסט געטאטשט מיין איגאו, האסט מיך געמאכט פילן אין א געוויסע אין א סערטען וועג, דאס איז כאילו עובד עבודה זרה, פארוואס? ביזקאוז אונזער פלאץ אין די וועלט איז נישט דווקא צו וואקסן אונזערע איגו, אונזער פלאץ אין די וועלט איז אויפצוטון פאר זיך, זיך אליינס בעסער צו מאכן, זיך אליינס בעסער צו ווערן, האבן א גוטע משפחה, האבן א גוטע קאמיוניטי, וכו' וכו'. סאו פארוואס דען? וואס דעמאלטס איז די פוינט פון כעס? פון ענגער? די פוינט פון כעס אין מיין וויו און לויט ווי כ'האב געלערנט אין אנדערע ספרים איז כעס איז א טשעק פוינט. כעס איז א א אן אלערט. יעדער איינער פארשטייט, יעדער איינער, עניבאדי עבאוו. ווער ס'איז מער ווי צען יאר אלט פארשטייט אז כעס איז נישט קיין גוטע זאך, ס'איז נישט קיין גוטע זאך צו זיין אין כעס, מ'טאר קיינמאל גארנישט טוהן אין א מאמענט פון כעס, אבער כעס איז א טשעק פוינט, און די טשעק פוינט איז אז מ'דארף, עפעס דארף זיך טשעינדזשן דא, אמאל דארף איך עפעס טשעינדזשן, אמאל דארף איך טשעינדזשן מיין סירקעמסטענסעס, איך וואק אריין אין א פלאץ און די פלאץ מאכט מיך אויפגערעגט, גיי נישט אריין אין די פלאץ. איך ארבעט אין א געוויסע אינדעסטרי, די אינדעסטרי מאכט מיך אויפגערעגט. ווער געוואר דער גיי די סאורס פון די כעס אדער טשעינדזש די אינדעסטרי. ווען ביסט אין געוויסע סיטואשענס אין געוויסע סירקעמסטענסעס ווערט מען אויפגערעגט, זיי דיך מנער פון זיין אין יענע סירקעמסטענסעס, דאס איז די איזי פארט. די שווערע פארט איז אבער. פארוואס למעשה ווער איך אויפגערעגט? איך בין אן עדאלט, איך בין, איך האב א הויכע אפיניען פון זיך, פארוואס ווער איך דעמאלטס אויפגערעגט? אין ענגליש וואלט מען געזאגט איי שאד בי עבאוו איט, כ'וואלט ווען געדארפט זיין גרעסער דערפון, בעסער דערפון. וואס איז פשט דעמאלטס טאקע אז איך ווער אזוי גרינג אויפגערעגט אין די און די סירקעמסטענסעס? דא קומט אריין. וואס מ'וואלט געקענט אנרופן ארבעטן אויף די מידות, גיין אין טערעפי, זיך התבוננות, זיך מתבונן צו זיין וואס גייט פאר מיט זיך, מ'דארף נעמען א פארקערטע עקשאן פון כעס. די יוטיליטי פון כעס איז אן אלערט, סאו למשל, פאריגע וואך האב איך גערעדט פון. א זאך וואס האט מיך זייער געמאכט זייער שטארק אפסעט, ס'האט מיך געמאכט אויפגערעגט, איז איגנאר עס נישט, ווארף עס נישט אוועק, טוה עפעס דערמיט, איך האב געדארפט עפעס טון דערמיט, וואס? איך האב געדארפט דערגיין פארוואס די ספעסיפיק זאך מאכט מיך אויפגערעגט, און די רעזולט איז אז איך האב אסאך ארבעט צו טון אין יענע דעפארטמענט. מיט יענע זאך וואס האט מיך געמאכט אויפגערעגט ווען ס'קומט צו די ווייב אדער די מאן און איינער מאכט דעם אנדערן אויפגערעגט וואק די די די איידיע איז נישט אוועקצואוואקן דערפון די איידיע איז נישט אקעי כ'וועל מער נישט רעדן כ'וועל מער נישט כ'וועל מער נישט טאטשן די נושא ניין דעמאלטס אנטלויפט מען דעמאלטס האט מען א קאלטע שלום בית ס'איז דא שלום בית אפשר באט ס'איז קאלט. מען דערגייט נישט וואס יענעם שמעקט, וואס יענעם טוט וויי, וואס יענעם מאכט פרייליך, ביזקאז ס'איז דא א גאנצע בוקשעלף פון זאכן וואס מען טאר נישט אנטאטשן ביזקאז ס'מאכט איינעם אויפגערעגט. מען קען אמאל מאכן אן הקדמה און זאגן, הער מיר אויס, איך גיי יעצט רעדן א סאבדזשעקט וואס ס'מאכט אונז ביידע אויפגערעגט, באט אויב מען רעדט מער נישט דערפון, עט קיינמאל נישט בעסער ווערן. ווען ס'קומט צו אימאושענס. איז זייער וויכטיג צו פארשטיין די פוינט דערפון, אזוי ווי ס'ווערט אראפגעברענגט אין ספרים, פארוואס איז דא פארוואס איז דא געוויסע תאוות אויף די וועלט, תאוות אכילה, תאוות פון עסן, איז דא וועגן אויב האט מען עס נישט וואלט מען נישט געגעסן, וואלט מען אלע אויסגעגאנגען פאר הונגער, דאס מיינט אז מען דארף זיך אלע אנפרעסן צו זיין אווערוועיט, דייעבעטיק, און. אן די ברינק פון יעדן טאג האט זיך אנצופילן אנצושטאפן שפעטער מיט בלאד פרעשור מעדיקעישן מיט GLP's מיט די אלע אנדערע זאכן ניין עס דארף זיין לימיטעישנס אויף דעם צו איז עס אנדערע זאכן וואס ס'גליסט פאר אונז מוזיק מוזיק איז דא מוזיק פון די וועלט און נאכדעם איז דא מוזיק ביי אונז. מוזיק ביי אונז קען מאכן איינעם פילן הרגשים, ס'קען מאכן איינעם פילן פרייליך, ס'קען מאכן איינעם פילן התעוררות'דיג, ווען מ'גייט אבער אין די וועלט, וואסערע הרגשים ברענגט עס ארויף? יענץ נישט דווקא הרגשים וואס אונז וויל מיר זיין פארנומען מיט. איז וויכטיג ווען ס'קומט צו אימאשענס און ס'קומט צו פילינגס, קיינמאל נישט צו זאגן, ביי אונז האט מען נישט גערעדט דערפון, ביי אונז האט מען נישט אזוי געטון, ביי אונז האט מען זיך געפירט, מיין טאטע איז געווען א שטארקער, מיין מאמע איז געווען א קאלטע, ניין! עפעס קומט ארויף, וואס דארף מען טון דערפון? מיט כעס איז יוזשעלי איז עס א אן אלערט, מ'קען נישט צופיל טון מיט כעס, כעס פאר זיך איז יוסלעס. איך פערסענעלי האב איך אסאך געדארפט דיעלן מיט קארס. ס'איז א יוסלעס זאך פאר זיך, באט ס'איז א איינע פון די בעסטע אלערטס. ווען מיין ווייב זאגט מיך עפעס און ס'מאכט מיך אויפגערעגט, דארף איך דריי מאל טראכטן פארוואס מאכט מיך עס אויפגערעגט. שכח פארן אויסהערן. שכח פארן נאכאמאל צוריקקומען. איי עפרישיעט איט. לאז א קאמענט. געב א לייק. און אויב ס'איז דיך אינטערסאנט שעיר עס. שכוח.